Makakatanwa mubato reZanu PF osvika kuchinhanho chepamusoro apo VaGeorge Charamba naAmai Oppah Muchinguri-Kashiri voratidza kutora divi raVaChiwenga mukudhonzerana panyaya yesimba kuri kuitika pakati paVaChiwenga naVaMnangagwa. Ndinokuchingamidzai zvakare pano paShuviro TV apo patinokupai nhau dzezvese zvinoitika muno muZimbabwe zviri political uye ndinofara kukuzivisai kuti panhau dzedu kubva nhasi tichange tichitaura zvese zvinhu zviri political nezviri social asi tichatanga kukupai zviri political tozopedzisira nesegment yatichange tichikupai zviri social. Uyewo, zvinokuchingamidzai uye tinofara nekuti muri kuona chanel yedu kwese kwese kwamungadai muchitibata muri. Tinokutendai nerutsigiro rwenyu, tiri kurwuona. Rambai muchititsigira nekulaika mavhidhiyo edu, kumasheya pamwe nekubaya bhatani rakanzi subscribe kuti musapotsane nenhau dzedu. Topinda munhau dzedu zvizere tichitanga nenhau dzematongerwo enyika. VaGeorge Charamba vanonzi vanogona kunge vasiri pa same page nevamwe vemubato reZanu PF panyaya ye Constitutional Amendment Bill Number 3. Izvi zvabva mukupokana uye mukupikisana kwavaita naVaMliswa. VaMliswa vanozivikanwa semunhu ari kutsigira uye ari vocal panyaya dzekutsigira nyaya ye Constitutional Amendment Bill Number 3 asi VaGeorge Charamba vabuda vachiratidza kunge vasisiri kuside rinotsigira Constitutional Amendment Bill Number 3. VaGeorge Charamba ndivo mutauriri wehofisi yaPresident nekudaro pese pavanoonekwa vachiita kunge vari kupokana nemunhu anotsigira President zvinobva zvaburitsa Umboo hwekuti vanogona kunge vasiri kuwirirana nezviri kudiwa nemutungamiri wenyika. Ukuwo Amai Oppah Muchinguri-Kashiri vari kutaura mashoko anoratidza kuti vanogona kunge variwo zvakare kuside raVaChiwenga zvichiratidza kuti makurukota emubato reZanu PF anenge ava kuona kuti zviri nani kutsigira vaChiwenga pane VaMnangagwa nekuti VaMnangagwa vanotonzi vava kuita madesperate attempt nekuti havana rutsigiro ekutora vana Phillip Valorious Banda vachivaisa muPolitburo zvechisimba. Izvi zvinoratidza kuti makakatanwa ari pakati pemagroup maviri aya ari mubato rinotonga asvika kumusoro-soro chaiko uye Tinobva tatipa mubvunzo wekuti rinobudirira here Constitutional Bill Amendment number 3. Maonero enyu toda kumanzwawo mu comment section. Topinda kunhau dzedu dziri social. Muchiitiko chinosiririsa munyika yeSouth Africa mune chizvarwa chemuZimbabwe chakatsikwa nemota nenzira inosiririsa apo chainge chabva kunoperekedza mukadzi nemwana vaibva kuSouth Africa kuti vauye kuno kuZimbabwe. Mhuri iyi inonzi yakanga iri mhuri yevanhu four, baba, amai nevana vavo vaviri, mumwe wechidiki ane 14 years nemumwe aiva mucheche aitofamba aina amai. Baba ava vanonzi vakaperekedza amai nemwana wavo mucheche kuti vanokwidza vakwidza bhazi kuti vatravele kubva kuSouth Africa vachiuya kuno kuZimbabwe vachibva kunosiya amai kuchiteshi. Baba vanonzi vakarohwa nemota vachibva vafira paspot izvo zvakaita kuti mwana wavo ane 14 years afonera amai kuti vadzoke. Amai vachidzoka, vanonzi ivo nemwana wavo vanga vakabereka Vachangobva kuda kusvika pasini yanga yaitikira accident yemurume wavo, vakadhumhawo zvakare nemota vachibva vafa. Mhuri yeZimbabwe, iyi inyaya inosiririsa chaizvo yakaitika muno muZimbabwe. Topinda munhau dzezveutano. Zviri kunzi kune virus riri kutenderera iro rawanika ratova kuSouth Africa rakabva mucruise ship rinonzi reHantavirus raakupa vanhu kuti vafunge kuti taakudzokera here kunguva ya 2020 apo takavharirwa nyika ne Covid 19. Zvinonzi pane vanhu vanga vari mucruise ship anova maship eluxury ekuti vanhu vanopinda vachibhadhara mari dzavo vachitenderera vachiona nyika vachifara zvino pane vamwe vainge vabva kunyika yeArgentina vayakatakura chirwere cheHantavirus avo vakazokontamineta vazhinji mucruise ship umu. Pakazo, pazvakazobatwa, vamwe vazhinji vanga vafa uye vamwe vanga vatoburuka vakazospreader chirwere ichi kunyika dzavainge vaburuka. Vamwe vevanhu vakaburuka vaine chirwere cheHantavirus vakaburitsirwa kunyika yeSouth Africa izvo zvapa vanhu vemuZimbabwe pfungwa yekuti South Africa zvairi nyika iri pedyo nesu tiri safe here kubva kuchirwere ichi. Ndinokutendai chaizvo nekuona kwamaita channel video redu uye tipeiwo feedback mucomment section kuti munoiona sei way nyowani yekuuya nayo news yatauya nayo iyo yatinokupai political news dzakasanganawo nedzimwe news dziri musocial. Musakanganwe kusheya kuliker mavideos edu pamwe nekusubscriber kana musati. Muve nenguva yakanaka uye tinokuonai pane rimwe vhidhiyo rinotevera.